Wëllkomm zeréck bei Mario Kart Super Circuit. Mir spillen haut rëm neie Grand Prix 150 cc Retro Cups. An komescherweis hat ech vergiss de Yoshi ze spillen. Ech hu mech nämlech grad gefrot, hä mir si bei der siwenzegter Folg. An irgendwie fehlt de Charakter. Ja, also spielen wir heute Yoshi. Am Anfang mein Lieblingscharakter aus dem Spiel. Oder allgemein aus der Mario Kart Serie. Oder allgemein aus dem Mario Franchise, kann ich doch so tun. Ja. Den Nummer einfach vergisst, dann könnt den Haut drunter. Bei den Retro Cups. Könnten eigentlich die letzte Folge drohen. Als Ofschloss, a bis dohinner, wëll mer halt all Charakter eemol gefuer sinn an och den Zufallsgenerator enker benotzt hunn. Dat ass dee Würfel an der Mëtt. Dat ass kee weidere Charakter, deen ee fräischalte kann. Bis op déi Retrocups gëtt et halt wierklech guer näischt an dem Spill fräizeschalten. A fir Gameboy-Verhältnisser sou eng grouss Mark, zu och zu där Zäitpunkt schonn. Ass dat am Fong och net esou wëll. Säi Spaass huet een natierlech mat dem Spill gehat. Dat war jo och souwisou phänomenal a revolutionär, dass een dat, wat een halt jorelaang um Fernseh gespillt huet, elo schonn mat nëmmen zwou Batterien am Bus oder am Auto op Reese spille konnt. Ja, den éischte Gameboy, deen hat nach Batterien. Dat war nach den, die so e bëssen ausgesinn huet wéi den ganz speziellen Nokia-Phone do. Wéi huet dee geheescht? One? Ierge esou eppes. Nokia One, mengen ech, huet dat geheescht. An deen ass tatsächlech nach mat zwou Batterië gelaf. Spéider koum dann den SP raus, deen dann ugefaangen huet, Akkuen ze benotzen. déi dann och rëm ëmmer rëm opluedbar waren. So, Marios Piste, ja. Brauch een net vill driwwer ze soen, ass halt wéi se alleguer, zimmlech Standard gehal, net vill Hindernissen. Hei e bësse méi Kurven, de Sprong zum Schluss ass och ganz spektakulär, mä am grousse Ganzen eng ganz normal Streck. Ist das für Schokol Island? Falls ihr einen Gameboy habt, was wäre euren echten, also ich hatte da auf jeden Fall pur, ich bin mir sicher, dass viele Leute da pur hatten. Was wäre euren echten, wegen Farbe? A wéi Modell? Mäi war de ganz normale Gameboy, deen halt zur Release rauskomm ass, am wäissen. Spéider krut mäi Brudder deen an ech hu mer dann de mofen, ah wat heescht kaf, ech krut deen halt geschenkt an do hat mer halt zwee Gameboyen. Deen deen ech mer eréischt wierklech kaf hunn, war dann de Gameboy SP, deen mat de mam Nintendo, nee net Super Nintendo, Nintendo. NES Entertainment System do. Mat dem Design. Den hätt ech och ëmmer zimlech gär. Ech hunn den Design geliebt. An als DS-Apparat war den halt och ëmmer cool. Ech hat zwar, meng ech, och nach en aneren SP. Ech weess, dass mäi Brudder dee vum Minish Cap hat, also dee gëllenenen. Mee ech mengen, hien hat nach e schwaarzen SP an ech hat och nach iergendeng aner Faarf. Weess awer net méi wéi eng. Muss ech a menger Sammlung mol enker duerchkucken. Ah, et ass scho riwwer, oh Gott. Wann ee sou am Thema dran ass, da verfléien d'Ronnen. Peach huet eis iwwerholl. Wees lo net, wo si zweeten op der leschter Pist. Äh, yes. Okay, Gleichstand. Wie gesagt, muss net echte ginn, dat ass lo net so wëll. Ja, wat ech so driwwer nodenken, fällt mer zwar net méi an, wat fir en, ob ech nëmmen den een SP hat. Ech war awer der Meenung, dat ech nach een hat, also well ech mengen den NES SP ass relativ spéit réischt komm. Ech si mer do net méi ganz sécher. So, Ghost Valley, die ass ziemlich hell. An die Villa am Hannergrund, die ass nei. Die gouf et am Original, meng ich, nach net. Ich weiß aber gerade net, wat am Hannergrund vum Original wo. So, ich gebe meinen Green Shells mal lass, für den Tod do zu erwischen, weil... Irgendwie fuer mer d'Computere grad e bëssen wi fort. So. Do. Muss mer d'Kéier bësse kréien. Okay, Stär. Stär kënnt gutt. Ja, wann en net all Block giff mathuelen. Ah, den Toad huet souguer Bu erwëscht. Ah, so, vum Luigi, okay. Oh, das ist aber interessant, well Platzierungen sech stark änneren. Oh, Peach. Schmäiss dat elo net no hannen. Ok, trëfft sech selwer. Dat ass natierlech gutt. Ech probéieren elo an der leschter Kéier de Luigi nach ze kréien. Mécht mer d'Liewe awer schwéier, mee d'Peach ass Véiert ginn. Heescht, elo gewanne mer esou lues awer sécher d'Spëtzt. A mir kommen zur letzter Course. Also déi Parts gi wierklech relativ kuerz. Mee bon. Sinn halt déi. Super Nintendo Strecken, ne? Sind auch nëmme 4 Strecken a keng 5 wie fréier. Me bon. So, lo eng cool Musik hei. Bisschen, hier muss man sich ein bisschen konzentrieren, weil ja, auf so Offroad-Strecke rutscht den da weil ziemlich stark. Ich probiere, dass der Mario normal überholt wird und da kann ich irgendwie. Ah, vergessen. Komm, wir probieren mit der nächsten Itembox. Tricky bei der Strecke ist natürlich auch, dass es nicht so viele Itemboxen gehen. Früher beim Super Mario Kart goufen quasi gefehlt immer nur eng Stelle, wo die Items goufen. An dat schéint och hei bäibehal ze sinn. Spéider op dem DS an wat weess ech, wou se alleguer d'Strecke rauskomm si vum Super Nintendo, do sinn déi Panels, mengen ech, e bëssen erweitert ginn. Do ginn et dann e bësse méi Items. Sou eng véiert Plaz gefält mer zwar elo grad net sou, mee hei sinn ëmmer sou kleng Sandkörner op der Strooss, déi dann awer zimmlech rutscheg sinn. Ah, das Spiel schenkt eis awer vill Stären. Heescht, mir komme relativ gut an d'Kéier. Komesch, de Luigi, den kritt d'Kéier hei och net, obwuel d'Computer normalerweis eng Linn ageschriwwen hunn, déi relativ äh, gutt ass. Oh Gott, stouss mech elo net mam Stär, wann ech glifft. Kann man Peach irgendwie nach kréien? Immer Stär. Bring das, das ist, weil die Käier hier ist relativ ätzend. Oh, Luigi, bitte, bitte, bitte. Ja, man, geh das Peach holen. Hat nicht wirklich etwas gebracht. Ja, damit gehen wir dritten. Okay, bleibt spannend. Peach ersten, Valo vierte gehen. Luigi auch im Matt gezogen. Toad war zwar auch für, also Ech mengen mir sinn éischten. Nee, tatsächlich net. Peach huet eis besiegt. Ja, okay. War awer och eng kompliziert Streck zum Schluss. Da muss ich natürlich ein bisschen angefuhr sinn. Dat war ech lo net. An jo, okay, da gesi mer och eng Gott Sëlwer. Cutscene. Mee wéi gesot, dat mécht net vill. Fräischalte kann een souwisou näischt méi. Dach, et kann een nach eppes fräischalten. An zwar en aneren Hannergrond. Mee éierlech gesot hunn ech deen nach ni, also och am originalen, deemolege Spillen, fräigeschalt. Dofir muss ee meng ech an den Time Trials och e puer krass Zäite fueren. Bon, dat wor et dann nees mat Mario Kart Super Circuit. Nächste Donneschde gesi mer eis dann zréck. Ech hoffen, dir hat rëm Spaass an ech hoffen, dir kuckt och d'nächst Kéier rëm mat. Bis dann an tschüss.